Bkom għal episodju ieħor ta' Malti Kulturali, fejn illum se nitkellmu dwar ir-riżerva naturali li tinsab ġewwa l-Qrendi, magħrufa bħala l-Maqluba. Ħafna jaħsbu fil-Knisja ta' San Mattew, iżda mhux biss. Għal dawk kollha li mhumiex daqshekk familjari, se ngħaddu għal feature żgħir fejn se nsiru nafu aktar dwar dan il-post, u mbagħad niġu lura fl-istudio fejn se niltaqgħu mal-mistieden tal-lum. Ibqgħu magħna.

Nilqgħukom lura magħna fl-istudio u issa flimkien ingħaqad magħna s-Sur David Schembri, is-Sindku tal-Qrendi nnifsu. David, nirringrazzjak talli ingħaqadt magħna u biex nitkellmu dwar il-Maqluba. Grazzi lilkom ukoll. Jiena smajt ħafna dwar l-imħabba li għandek lejn l-istorja tar-raħal. Tgħidilna xi ħaġa dwar il-Maqluba, kif iffurmat u f'liema perjodu? Iva.
Il-Maqluba nħolqot permezz ta' l-erożjoni tal-blat wara maltempata kbira ta' tlett ijiem proprju fit-23 ta' Novembru 1343. Matul dan il-tlett ijiem ta' xita qawwija, fosthom hawn min jgħid anke terremot, l-art ċediet. L-art ċediet proprja għax is-saff tal-blat taħt il-wiċċ tal-art kien globiġerina ratba ħafna li tittiekol malajr. Din ċediet u minn hemm proprju nħolqot leġġenda. leġenda li kien hemm raħal ħażin. Dan ir-raħal ħażin irċieva messaġġ permess ta' mara twajba min jgħid li kienet soru li jew jikkonvertu jew inkella il-Mulej ħa jikkastigom. Dawn ma kkonvertawx u l-art belathom. Il-leġenda tmur daqsxejn oltre fejn tgħidlek isma' li dawn niżlu anke sal-infern fejn qas ix-xitan ma riedhom u beżaqhom. Hawn min jgħid, permezz ta' leġenda, li proprju filfla hija parti mill-maqluba. Ġifieri din hija storja sabiħa li minn fatt li sar inħolqot storja. Xi kemm hi kbira l-Maqluba u għaliex dan l-isem Maqluba? Naħseb għax l-art inbelgħet inqalbet u forsi kien laqam ta' dakinhar li taw lill-post. Il-Maqluba hija 40 metru fond u fiha 300 metru ċirkustanza. Hija fuq żewġ saffi, parti minnha hemm belvedere sabiħ li l-Kunsill irranġa. u flimkien bl-għajnuna tal-Gvern biex wieħed jista' igawdiha mingħajr ma joħloq periklu lilu nfusu.
Issa ħa ngħaddu għall-feature fejn se niltaqgħu ma' uffiċjal tal-ERA li se jispjegalna naqra dwar il-flora u l-fawna li tinsab f'dan il-post, kif ukoll il-ġeoloġija li hemm li tfisser id-diversi tipi ta' ġebel li hemm mad-dawra tal-magħluq.
Mal-ewwel daqqa t'għajn nista' naraw siġar tal-ħarrub. tar-rand, rummin, u forsi siġra importanti ħafna hija wkoll dik tal-arar. Apparti siġar ukoll insibu pjanti meta wieħed iħares lejn is-sisien, jiġifieri lejn il-wiċċ, nistaraw pjanti bħax-xepp li hija endemika, jiġifieri ristretta għal gżejjer Maltin. Apparti dawn hemm ukoll l-annimali. Insibu tip ta' ħanżil l-art li huwa partikolari għal dan is-sit u anka nemel u nsetti oħra partikolari għal ġewwa l-Maqluba. L-għasfur nazzjonali, il-meril ukoll jirnexxielu ibejje ġol-faċċata s-sisien ta' dan is-sit. Il għaliex dan huwa post perfett li qed jimita l-irdum li nsibu mal-kosta ta' Malta. Barra minn hekk ukoll li nsibu speċi li huma kemm xejn invażivi bħal qasam jikber u jinvadi il-pjanti u s-siġar ta' madwar u għalhekk joħnoq il-bijodiversità partikolari tas-sit. Ħafna żmien ilu il-maġiri kemm mix-xita u kemm minn dak li jinġabar mal-madwar kiel is-saf tal-blat eventwalment formar iżda biż-żmien ma kompliex jiflaħ il-piż tas-saqaf tiegħu u għalhekk iffurmat din it-toqba ġol-blat li hawn warajja. L-importanza li għandu dan is-sit kemm mill-aspett natural, storiku u kulturali huwa protett taħt in-netwerk ta' Natura 2000 u jagħmel parti minn xibka ta' siti protetti kemm f'Malta kif ukoll fiż-żona tal-Unjoni Ewropea.
Lura fl-istudjo, interessanti daqs kemm post eh, il-bot mill-lajn tan-nies huwa daqshekk magħruf ma' annimali u pjanti. Iva, fil-fatt blajnuna tal-ambjentalisti, blajnuna tal-gvern u blajnuna tan-nies tal-lokalità, hawnhekk ħloqna eh, hotspot għar-reliġjon, għall-environment, anke għall-knejjes, għall-quddies ukoll, u anke ż-żwiġijiet fejn hemmhekk ikollna bejn 40 u 50 tieġ fis-sena. Ġifieri dan il-maqluba hija pakkett komplet fejn wieħed jista' jiġi jgawdi f'mod trankwill u jilqa' x-xewqat jew l-interessi ta' kull wieħed u waħda mill-viżitaturi. Fl-2018, il-Maqluba intlaqtet min-nar minħabba pirotekniċi. Kif ġiet affettwata?
Saret drastikament inbidlet il-Maqluba. Fil-fatt waqgħet xi karti mill-murtali, il-flotsam li kien hemm hemm isfel qabad, Imma u dam jaqbad tlett ijiem. Imma n-natura għandha mod fejn tiġġieled lilha nfusha. Il-ġerħat hija kapaċi eh, ssewwihom. Fil-fatt l-Awstralja jaħarqu għat-taposta biex jinkuraġġixxu il-tkabbir aktar. Il-maqluba meta ġarek propju nħaraq xi siġar, imma n-natura bħal m'għadna aktar kmieni kienet kapaċi biex tikkombatti dan. Hemmhekk hemm issa numru ta' qasab kwantità kbira mħabba l-ilma li jaqa' hemmhekk u anke dawk is-siġar li ma nqerdux kellhom opportunità biex ikattru aktar. Qabel ma ġew implimentati l-protokolli ta' sigurtà fuq il-maqluba. Dan naħseb illi kien jintuża għal xi biedja hux hekk? Iva. Fil-fatt xi tmenin sen ilu hemm isfel kien jitkattar il-patata u l-basal. Fil-fatt jekk wieħed kellu jinżel mit-taraġ li jien ma nirrikmandax, hemmhekk hemm grada fejn il-maqluba kienet tkun magħluqa. Se jkolli inwaqqfek hawn għaliex qed jgħiduli il-ħin għadda David, nirringrazzjawk ħafna talli kont magħna għal dan il-programm Malti Kulturali, nirringrazzjawkom talli segwejtuna, narawkom.